Пурӑнаҫҫӗ тӗнчере качӑпа старик пӗрре. Пурӑнаҫҫӗ, пурӑнаҫҫӗ, кантӑк витӗр курӑнаҫҫӗ. Шухӑшлаҫҫӗ ҫакскерсем, кӑшт пуйса пӑхас тесе. Шухӑшлаҫҫӗ, шухӑшлаҫҫӗ, шур мука пек шуралаҫҫӗ, какайхи тӑпраҫҫине, ҫарӑ какӑҫ маччине. Вӑхӑт иртрӗ. Ҫарӑк пулчӗ, тӑпрана тулли вӑл тулчӗ. Ҫурӑк витӗр урайне ҫарӑк тӑсрӗ хӳрине. Унтан ун хӳре тымарӗ тӗп сакай тулли вырнаҫрӗ. Ку тата-мӗн, тамаша, карчӑк, кил-ха Канаша, кун пек ҫарӑк эп курманччӗ. Ырлӑха-ши тымарланчӗ? Улӑхса пӑхать старик. Тӗлӗнет вӑл ҫав тери. Ҫарӑк ашкӑрнӑ та кайнӑ, пӳрт-ҫи витӗр тухнӑ кайнӑ. Тӗлте вӑл ҫӳлелле, кармашать ҫул ҫипеле. Чӳкмекпе старик хӑпарчӗ, урине усса пӑлларчӗ, пӑхрӗ, курчӗ: витӗрех ҫарӑк тухнӑ пӗлӗтрен. Ҫын тата пӑртак хӑпарчӗ. Кечӗрах ку, тӗтӗрленчӗ. Иккӗмӗш те виҫҫӗмӗш, тӑваттӑмӗш, пиллӗкмӗш, улттӑмӗш пӗлӗт те пур-ҫке. Ҫамрӑк шав пырать. Ҫӗр курман, тамаша, тет старик. Хӑй хавшанать. Юлашки вӑйне вӑл пухрӗ, ҫичӗ тӗлӗк витӗр тухрӗ, ҫарӑк тӳлӗх пахчине ертрӗ кӗчӗ хайхине. Сарӑлса ларать капмаррӑн, епле хӑвана кӑларӑн, кӑларса тертлениччен. Ҫаплахрах пурӑнать этем. Анчах карчӑк аялтаҫ-ҫке. Карчӑка та хӑпартаҫҫӗ. Анчах хай старик калла. Карчӑкне хыпар калать. Ухарччӗ, ухарччӗ, хӑвӑртрах, старик, тет карчӑк. Ак хайхи старик миххе карчӑкне кӗрсе чикет, шӑмӗпе ҫыртса йӑтать те, чӳкмекпе тапаҫланать те. Карчӑкки ялан ватта йӳтӗтсе пырать шалта. Час ҫитетпӗр-и, старик? тет. Ҫӑтма кӗретпӗр-и? тет. Старикки те мӑшла тӑкать, ҫӑварне уҫма хурать. Карчӑккин хӑпарнӑ ҫемӗн пӗр май юрӑ ҫав пӗр ҫемӗ. Аякра-и-ха ҫӑтма, улӑхаҫҫӗ-ҫке часрах. Старикки сӑмах чӗнмесӗр мӑшлатать чӗлхесӗр евӗр. Ултӑ пӗлӗт витӗр ак тухрӗ вӑл ҫапла ырах. Юлашки пӗлӗт ҫывхарчӗ, минре те пушшех хайкарчӗ. Ҫӑтмаха нихҫан капла ҫитес ҫук эп санпала, темле путсӗр ҫарӑк тупнӑ. Хӑвӑртрах хӑват подсутнӑ! Старики ҫиллипеле улӑхса ҫитнӗ-ҫитмен пӗрех пусӑм пусмаллаччӗ. Тӳсеймерӗ пичӗ ячӗ. И, усала шапатман, ӗнтӗ ҫитрӗмӗр, лӑплан! И-и-и, унччен те пулаймарӗ вӑл, курӑса та юлаймарӗ, карчӑкки миссипеле печӗ, анчӗ ҫӗлле. Ҫичӗ пӗлӗт витӗр ӳкрӗ, ӳкичченех чунӗ тухрӗ. Старики пӗлӗт ҫинче, тӳлӗх аслӑ пахчинче карчӑка юпа чысларӗ, асӑнса пичке пуҫларӗ: «Эп те пултӑм юпинче, асӑнса юрӑ юрларӑм, сувала ҫыртса ташларӑм. Алтӑрпа ӗҫрӗм сӑра, тав туса-мӗн пурсӑра.